Salam hormatly diňleýjiler. Bu bu günki temamyz atom barada düşünje. Atom biziň hem fizikanyň temasy, hem himiýanyň temasy bolup gidýär. Çünki häli fizika öňümizde elektrik toguny öwrenenimizde hem şu simleriň arasyndan elektronlaryň hereketi bize eýýäm elektrik togumyzy düşündirýär. Ondan başga da kwantum fizika bolsun ýa-da ýene diffuziýa aýdyp gelenimizde diffuziýa hem molekularyň ýaýramagy, gaz halyndaky molekullaryň. Garaz, bu hem fizika ylmyna, hem himiýa ylmyna degişli. Himiýa ylmynda has wajyp, ýagny himiýada atoma düşünmek diýmek, matematikada köpeltmek tabliça düşünmek diýmek, ýagny şol näderejede wajyp bolsa, atom hem himiýanyň ilkinji temalarynda wajyp, sebäbi mundan soňky hasaplamalar, zatlar atom molekulýar taglymatyň üstüne, moluň üstüne gurlan we şuny düşünen halatyňyzda siz inžener bolsaňyz, lukman bolsaňyz, beýleki bolsaňyz tapawudy ýok. Atomy düşünen halatyňyzda himiýa, himiýanyň asyl manysyny, içgin manysyny düşünip bilersiňiz. Atom barada düşünje nirden gelip çykypdyr? Atom barada düşünje ilkinji alymlar näçe asyrlardan öň, on dört, on bäşinji asyrlardan asyrlarda biziň ýer şarymyzyň ilkinji nobat ýer şarynyň togalakdygyny subut etdiler. Ondan soňra atomyň bardygy subut edildi, ýöne nähili şekilde bu formasy e, togalakmy ýa dörtburç ýa burç görnüşindemi ol barada birnäçe çaklamalar öňe sürülip başlandy. Alymlarymyz atomy planet planetalara meňzetdiler. Ýagny eger bir zadyň iň uly bölegi, iň uly bölegi ýagny planetalarymyz günüň daşyndan aýlanýar. Hemmesi togalak bolsa, iň kiçi bölegem şoňa meňzedip öwrenip başladylar. Ýogsa-da atomy mikroskop bilen ýa beýleki bilen görmek düýbünden mümkin däl. Eger şeýle düşünjeleriňiz bar bolsa, bu e, ýalňyş sebäbi atom milliardam däl, ondanam kiçine. Biz üçin, mysal üçin, adam üçin e, gün biziň gün sistema ne sistemamyz nähili derejede uly bolsa, atom hem bizden şol derejede daşlykda kiçi. Ýagny ony mikroskop bilen görüp beýan etmek atom mümkin däl. belki molekulalaryň näçe e, esse bölegini, näçe toparyny görüp bilersiň, ýöne mikroskop bilen edil atomyň özüni görmek mümkin däl. Alymlar atomy şeýle zat edýärler. Bir bitew zadyň, mysal üçin, bir jaý, şu taýda jaýymyzy çyzyp görkezsek, şu jaýymyzyň iň kiçi bölegi, bölmeýän bölegi barda pikir ýöredeliň. Şu taýda biz göz öňüne getirsek, şu jaýymyz kerpiçlerden ybarat. Ýa bu bilýänimiz üçin biz şeýle e, arkaýyn aýdyp bilýäs, ýöne şu şu görünmeýän bolsa diňe bir dört burç uly bir zat bolsa şu şu bitewi bölmeýän iň kiçi bölekden nämelerden düzülen diýsek, men şu kerpiçden şeýle şeýle gurlan bolýar. Ýa şu dört burç bir zatdan düzülen bolmaly, ýa-da şu şeýle üç üç burç bir zatdan düzülen bolmaly. Garaz burçly bir zatdan düzülen bolmaly. Sebäbi diýenimizde, ine şu taýynda burç bar, bärsinde burç bar, bärsinde burç bar, burçlar bar. Demek şu jaýymyz burçly bir zatdan, ýa üç burçluk, ýa dört burçluk şeýle bir pikir ýöredip bileris. ýa-da başga-da burçluk. Togalak bir zatda-da e, şu biziň togalak bolşy barada şoň ýan pikir ýöredilýär. Bu gün sistemamyz, bu ýer şarymyz, garaz, atomyň iň kiçi bölegi togalak diýip alýarlar. Biziň planetalarymyz bilen atom arasyndaky meňzeşlik şeýdip gurulýar, ýagny atomymyzyň görnüşi togalak we atomymyz nyň daşynda elektronlar aýlanýar. O-da şu planetar sistema laýyklykda çaklanyp tapylýar. Mense şeýle atom we oň gurluşy barada durup geçsek, Ruzerford modeli, ilkinji nobatda atom, ada şeýle çaklama düzülýär. Atomyň ýadrosy, ýetne şu, atomymyzyň ýadrosy, başga çaýdanmada ştaý, ýadaly ýadro, atomymyz ýadrodan we onuň daşyndaky elektronlardan ibarat. Ve onuň

şeýle ýadromyz we onuň daşyndaky elektronlar. Bu biz ýer şaryna meňzetsek, ýagny ýer şarymyz şeýle bir ýer şarymyz şu taýda zady ýadrosy diýip hasap etsek, şu proton bilen neýtrondan durýar. Atom ýadrosynda proton bilen neýtrondan ybarat. Ine P harp bilen görkezenimiz proton bolup gidýär. Şu P harp bilen görkezenimiz proton atomymyzyň ýadrosynda. N harp bilen görkezenimiz neýtron. E harp bilen görkezenimiz elektron. Atom we oň gurluşy Ruzerford modeli hem ýaňky planetalar planetalary bilen deňeşdirdik. Şoňa şol bilen e, meňzedilen mysal üçin elektronlarymyz biziň atomyň atomyň şeýle daşynda aýlanýar. Bir oky bar. Birinji gatlak gatlagynda şeýle daşyndan aýlanýar. Ve beýleki elektronlar hem şeýle ikinji gatlag bolup bilýär. 2 3 şeýdip atom gatlaklara gidýär. Bu zat ýaly proton bilen Neýtron, protonyň zarýady položitel, e, elektronyň zarýady otrisatel. Elektronlarymyz şu okundan çykyp gidibermeýär. Içinde aýlanyp biler şeýle, ýöne şu okundan çykyp gidip gidibermeýär. Sebäbi diýende şu protonymyzyň massasy şu elektronyny özüne çekip durýar şu taýda zarýady bilen. Bärde-de şeýle aralykda bolýar, ýöne ikinji gatlakdan çykyp gidibermeýär. Arasynda e, dardyş, dartyş güýji bolýar. Bu edil biziň ýerimiziň günüň daşyndan aýlanýar. 365 günde e, günüň daşyna aýlanýar, ýagny biz oňa 1 ýyl diýýäs. Bularam e, näçe mikrosekundan däri million milliard Diň sekuntda bir görnüşinde şeýle aýlanýar gaty az wagtda. Bu biz atomyň üstünde işleýän zadymyz näl kiçi kiçi e, başdan planetalarda işleýän zatlarymyz aralyklar näl daş we göwrümler näl uly planetalarymyz gün sistemamyz näl uly bolsa atom bilen işleýän ölçeg birliklerimiz hem şol derejede kiçi. Ýagny täzeden ýene bir gaýtalap geçeliň. Atomumyz nämelerden ibarat? Protonlardan, neýtronlardan we elektronlardan ibarat. Protonumyzyň zarýady položitel, elektronumyzyň zarýady otrisatel, neýtronumyzky neýtral adyndan hem belli 0, ýagny bitarap bolup durýar. Şeýleje ýene de bir gezek düşündireýin. Aýlanyşy barada elektronlarymyz şeýräk gatlak görnüşde atomyň birinji, ikinji gatlagyndan aýlanýar diýdik. Soňra biziň elektronlarymyz ýagny şeýle X atom diýip çyzyp görkezsek, şu taýynda protony görkezsek, Ştaýnda neýtron. Bärsinde atomyň massasy. Şu massa gaýdyp geleliň. Atomyň massasy hormat diňleýjiler massa deňdir proton goşmak neýtron diýmek. Ýagny massa biziň atomymyz näme diýmek? Atomymyzyň özi indi şu biziň atomymyz bir topy göz öňüňize getirseňiz, şoň massasy protony goşmak neýtrony. Aslynda siz diýmegiňiz mümkin, Näme üçin elektronny goşamyzok? Häzir o barada düşündirip geçip. Näme üçin atomyň massasy proton Nuň massas, neýtron massas, goşmak elektronyň massasyna deň däl. Aslynda şeýle bolýar, proton, neýtron, elektron massasy ýöne protonymyz bilen neýtronymyzyň massasy elektrona garanymyzda has uly bolany üçin elektron massasyny biz e, ýok hasap edýäris. Mysal üçin siz dükana gitseňiz, dükanda şeýle terezde diýeli terezde 3 kilo 3 kilogramlyk bir produkt ýa 3 kilogramlyk diýeli e, kartoşka aldyňyz 3 kilogram agramy kartoşka ýa sogan. Ýanynda da şu taýda bir sakgyç. Şu taýda siz sakgyçyň agramyny şu ýa-da çigit diýeli has kiçi bolup gör e, hökmünde görkezen çigidiň agramyny kartoşkanyň agramyna goşmaýaňyz. Terezi hatda ölçemeýär muny. Sebäbi terezi uly birlikler ölçeýän üçin belki kiçi birliklerde ölçe. Biz şuny 0,00 näçe milligram bolan üçin şu çigidimiziň agramy umumy alan zadymyzyň agramy 3 kilogram diýip alýas. Ýagny muny ýok hasabynda görýäs. Bärde-de elektronyň agramyny ýok hasabynda görýäris, şonuň üçin atomymyzyň massasy proton goşmak neýtron. Ýagny periodik tablisada bar bu. Periodik tablisada atomlar e, ýokarynda duran, ýagny proton sany aşagynda duran e, massa, massa atmositel atom massasy ony hem hasaplamalarda hem siz görüp deňeşdirip bilýänsiz. Indi şol atom massasy şu taýdan gelip çykýar. Atomyň elektronyny şu taýda bellesek, elmydama eger atomymyzyň zarýady nol bolsa, elmydama protonymyz elektronymyza deňdir. Protonymyzyň sany. Ýa-da başgaça aýdanymyzda protonymyzyň sanyndan aýyrýas. Elektronymyzy deňdir, nola deňdir. Şu taýda görşüňiz ýaly şu siz iki, iki formulany berk bellemeňiz gerek. Birinji formulamyz Ştaýda birinji formulamyz atomyň massasy proton massasy goşmak neýtronyň massasyna deň. Şol ikisi atomyň massasy protonumyzyň massasy goşmak neýtronumyzyň massasyna deň. We ikinji formulamyz eger atomumyz 0, ýagny zarýady 0 bir tarap ýagdaýda bolsa, proton sanymyz elektron sanyna deň. Ýa-da proton sanymyzdan elektron sanymyzy aýyranymyzda atomymyzyň okslenme derejesi ýa-da zarýady emele gelýär. Atomyň we onuň gurluşy Ruzerford modeli şulardan ybarat.